yn Aberystwyth, sydd, mae Rheilffordd Cwmrhau Rôl wedi symud o un i'r llall dros y blynydde. Felly os ych chi heb weld hwnna eto, ewch i wylio hwnna, sef y rhan un, a wedyn dewch nôl fan hyn, a nawr dyn ni'n mynd i ddilyn hyn lein yr harbwr trwy waelod y dre a Trefechan i Ro Fawr. Fel welson ni yn y fideo diwetha, hwn oedd stesiwn gwreiddiol Aberystwyth, ac yn fan hyn yn y cornel yma ym maes parcio heddi oedd y siediau injan gwreiddiol. Oedd gyda ni'r sied injan hir yn fan hyn gyda gweithdy fach y tu ôl a gweithdy llai i'r naill ochr. Oedd Lein yr Harbwr, sef rhan cyntaf y lein i gael ei adeiladu, yn rhedeg tu ôl i'r gweithdai yna, tu ôl i'r sied, ar hyd glan yr afon, a draw tuag at Pontryechan yn fan hyn, a nawn ni ddilyn hwnna nawr. Er bod e ddim ma ar agor, dyma oedd y rhan cyntaf o'r lein i, i gael ei adeiladu, a'r rheswm dros hynny oedd, oedd angen mewnforio cledrau a deunydd eraill, o Bryste, rhannau eraill o Brydain, lle roedd y contractwyr yn dod o, ar gyfer adeiladu'r lein o fan hyn lan i Bontrefynach. Felly cafodd y cledrau cyntaf eu delifro yn yr harbwr, a cafodd y lein ei osod o'r harbwr, darn wrth ddarn, reit lan i Bontrefynach yn 1911. Does dim modd i ni gerdded reit ar hyd safle'r cledrau yn fan hyn oherwydd bod y fflatiau yma wedi cael eu adeiladu reit ar ben lle oedd lein yr harbwr yn arfer redeg. Ond yn y funud byddwn ni'n gallu sefyll arno fe unwaith eto. Y rheswm, dim ond un, wel, dim ond un injan oedd yn gallu redeg ar y lein, Preidol, 240 Bagnol fach. Hwnna oedd yr unig un oedd yn ddigon bach i ffitio rownd y corneli tin ar hyd y lein. Ffordd hyn oedd y mwyn i gyd yn cael ei anfon o'r gweithfeydd mwyn lan yng Nghwmhraedol, lawr at yr harbwr i gael ei allforio. Yn fan hyn, oedd lein yr harbwr yn pasio o dan be oedd yn wreiddiol Pontrheidol neu Pontrefechan. Mae gan y bont yma gyswllt arall gyda hanes lein Cwmhraedol. Y dylunydd ar gyfer y bont yma, Sir James Slumper, oedd peiriannydd rheilffordd Cwmhraedol yn ogystal. Felly cafodd hwn i adeiladu yn y 1880au, ugain mlynedd cyn lein Cwmhraedol, ond yr un boi um, o ganlyniad i'r bont gwreiddiol yn fan hyn yn cael ei chwalu gan storom yn, yn gynharach yn yr un flwyddyn. Felly o dan y bont yn fan hyn a rownd at y cei yn y cefndir. Dyn ni'n gallu gweld y cei yn y cefndir nawr, dyna ddiwedd y lein, felly doedd e ddim yn hir iawn, llain o hanner milltir. Yn anffodus, does dim unrhyw lluniau gyda ni, hyd am wn i, o trenau yn redeg ar y lein. Mae yna luniau gyda ni o'r pledrau, ond dim lluniau o trenau yn symud ar hyd y lein, sy'n siom. Be fysa'n digwydd bysa unrhyw wagenni llawn o fwyn ar gyfer cael ei allforio yn cael ei shuntio yn y stesion yn Aberystwyth, mwyn plwm, zinc, arian, copr a pyrite. yn y stesiwn a bysa'r bagnol fach 'na, Rheidol, yn gwthio'r wagenni 'na ar hyd y lein lawr i'r harbwr, a bysa gard neu rywun yn cerdded o flaen y wagenni gyda baner i glirio'r cledrau neu rhybuddio pobl bod 'na drên yn yn dod. Oedd y cledrau yn rhedeg lawr canol be' oedd i bob pwrpas yn ffordd, felly oedd e mwy fel rhyw fath o dramffordd neu unrhywbeth arall, ac oedd angen i'r gyrrwr fynd yn anhygoel o araf wrth i'r dyn yma cerdded yn ei flaen, o flaen y trycie. Dyn ni ar lefel y cledrau unwaith eto nawr. Mae, mae'r llawr wedi cael ei ostwng a'i godi dros y lle i gyd nôl fyna, ond dyma lefel gwreiddiol y cledrau i ni'n cerdded arno fe nawr, a mae gyda ni gornel hir rownd fan hyn i gyrraedd y cei. Rownd y gap fel oedd e'n cael ei alw. Oedd angen, uh, oedd angen rhyw gyfweliad hir wyntog yn 1897 oherwydd protestiadau oddi wrth y pysgotwyr yn yr ardal yn cwyno bod nhw'n mynd i golli yr ardal lle oedden nhw'n clymu cychod oherwydd y cledrau newydd yma yn rhedeg dros canol eu llefydd nhw, ond trwy lwc cafodd hynny sortio yn gyflym ac yn mis Ionawr 1911 cafodd y cledrau eu gosod ar hyd fan hyn. A dyma ni, cornel hir lein yr harbwr. Mae'n anodd dychmygu taw fan hyn oedd e, ond dyma le oedd e'n rhedeg. a ni'n gallu gweld be oedd yn cael ei alw The Gap, y bwlch jyst draw fan'na yn y wal. Cynlluniau cynnar oedd i gael y cledra i redeg ar hyd y wal, gyda pont godi yn y canol, ond gan oedd hynna mynd i fod mor gostus, be wnaethon nhw yn y pen draw oedd gosod y cledrau ar y traeth rownd fan hyn a codwn nhw'r wal yn fwy diweddar wedyn, ond jyst ar y traeth oedd y cledrau gwreiddiol, gyda bancyn fach serth i ddod â fe lan i'r harbwr yn fan'na, y Ro Fawr. Ac ar y Ro Fawr, oedd dan i'r storfeydd i gyd ar gyfer y mwyn oedd yn dod lawr ar y reilffordd a bysa'r cwmnïau mwyn gloddio yn y cwm yn talu am warws ar y cei i storio'r mwyn tan bod llongau yn dod mewn o yr Almaen, o Wlad Belg i gasglu'r mwyn a mynd â fe off i gael ei smelto yn y llefydd hynny. I gyd oedd y gweithfeydd mwyn yn cynhyrchu oedd mwyn concentrate, fel petai. dim ingots neu rhywbeth fel 'na, bysen nhw'n trin y mwyn i greu concentrate, anfon e lawr ar y trên, mewn i'r llonge, a bysa smelto'n cael ei wneud yng Ngwlad Belg gan amla erbyn cyfnod y reilffordd. Er nad oes unrhyw gofnodion o farwolaethau neu anafiadau i bobl yn gweithio ar lein yr harbwr neu yn adeiladu fe, dath deg o bobl um, bu farw deg o bobl o ganlyniad i ryw weithdrefn uh, amhroffesiynol ar y lein yn 1925 a be ddigwyddodd oedd cafodd y mwyn i drosglwyddo o'r wagenni ar y lein o waith mwyn Edward Tomau, lan y cwm. Cafon nhw i drosglwyddo o'r lein mewn i hold y llong tra oedd e'n bwrw glaw, a be ddigwyddodd oedd trodd y concentrate yma mewn i slurry. Dechreuodd e fydda surgio yn ôl ymlaen o ochr y llong i'r llall, a cafodd y llong i ddal mewn storom oddi ar uh, Sir Ben, lawr off Sir Benfro yn rhywle, a suddodd y llong, oherwydd bod y mwyn yma yn surgio i un ochr i'r llall a capsaisiodd y llong, a bu farw y deg o bobl oedd arno fe. uh, roedd ddim unrhyw oroeswyr o gwbl. Felly, er bod yna ddim unrhyw farwolaethau yn mynd un neu unrhyw anafiadau ar y lein yn mynd un, digwyddodd hyn o ganlyniad i dim dilyn y gweithdrefnau iawn ar y lein yma yn ei ddyddiau cynnar. A dyma ni ar yr o fawr. Yn mynd un am 30 mlynedd cyntaf rheilffordd Cymreidol, Oedd y cledrau'n estyn reit ar hyd y cei i'r pen draw yma. Bysa'r llongau yn dod mewn ar hyd i ochr a bysa pobl yn llwytho'r mwyn, y concentrate, mewn i hold y llongau i gyd i fynd off i gael ei smelto. Mae'n od dychmygu fe nawr. Y brif reswm dros pam nag yw darn mawr lein yma o ragor yw oherwydd, fel allwch chi siwr o fod yn dychmygu, cau y gweithfeydd mwyn. Dim ond ambell un oedd ar ôl pan agorodd y lein yn y lle gyntaf, ac erbyn 1930 caeodd yr un olaf y flwyddyn hynny, yr un ola lan y cwm. Felly, digon teg, diwedd y flwyddyn yna, codon nhw'r cledrau ar hyd lein yr harbwr. A hwn oedd darn cyntaf y lein i gael ei adeiladu, hefyd darn cyntaf y lein i ddal i gael ei ddatgymalu. Fel ni'n gallu gweld, dyma'r harbwr saff yr ochr ma, mae'r môr y tu ôl i fi ar ochr arall y prom, a dyma aber Afon Ystwyth, hens enw'r dre draw fyna yn y cefndir. Ac allan ffordd un, bysa'r llongau yna yn llawn o fwyn o Gwmhreidol ac o Ystwyth a'r cyffiniau ar ei ffordd i Wlad Belg. Mae'n hawdd gofyn, pam Gwlad Belg? Pam oedd y mwyn yma i gyd yn mynd o'r trên i Wlad Belg? Y rheswm pam oedd ym mlynydde cynnar yr ugeinfed ganrif oedd diwydiant mwyndoddi smeltio yng Ngwlad Belg ar ei anterth, a be nath y cwmnïau draw fan'na oedd prynu gweithfeydd mwyn yn ardal Cwmhreidol i i anfon y mwyn draw jyst ar gyfer eu smelters nhw yng Ngwlad Belg. Oedd gan gwaith y stim TN gyfer bynna stesion Rhiwfron, lan y lein, oedd gan hwnna dunelli, cannoedd o dunelli, o fwyn zinc, neu blac fel oedd y mwynwyr yn ei alw e. Felly bysa'r mwyn yna wedi bod yn berffaith i fynd draw i'r wlad Belg, felly dyna be nath nhw oedd prynu'r safle cyfan, a dyna pam oedd yr holl mwyn yma yn mynd dra môr. yn ystod y cyfnod hynny pan oedd y trên yn gwasanaethu'r diwydiant. Mae gen i lyfr newydd yn dod allan, gobeithio mis nesa neu mis wedyn, o'r enw Rich Mountains of Lead. A mae hwnna yn sôn mewn, mewn mwy o fanylder am hanes y gweithfeydd mwyn yng Nghwmhreiddo, y cysylltiad nhw gyda'r rheilffordd a ble oedd y mwyn yn mynd, pwy oedd yn rhedeg y gweithfeydd, yn dilyn taith y mwyn fel petai, o'r gwaith mwyn i'r safle mwyn doddi. Felly, Rich Mountains of Lead, fydd hwnna ar gael yn siop y reilffordd ar-lein ac yn y stesiwn. Ac ar ôl hynny, gobeithio, tua diwedd y flwyddyn hon, fydd gyda ni lyfr newydd am hanes jyst y reilffordd. a pam gafodd ei adeiladu, hanes yr holl berchnogion gwahanol, y mwyn, y mwynwyr a phopeth arall oedd yn gysylltiedig â'r reilffordd a'r cwm, yn dod allan tuag at y Nadolig, felly dou lyfr yn mynna i edrych mas amdanyn nhw nes ymlaen yn y flwyddyn. Tan hynny, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r daith yma ar hyd hen lein yr harbwr yn Aberystwyth. Rhowch like a subscribe i'r fideo os gwelwch yn dda, a wnawn ni weld chi eto yn yr un nesa.